Ych a fi, dyna be oedd glaw mawr. Dwi'n wlyb at yng nghroen, yn stecs, yn socian. O! Fatha gawod o law am glychu Yn gyfan! Gosa chi'ch dal yn y gawodron 'na law. Naddo? O, lwcus iawn. Drychwch, mae nghot a'n het i yn wlyb diferol. O, diar. Gwell i mi hongian nhw er mwyn iddyn nhw gael sychu'n sych. Un, dau, tri, pedwar, Dach chi'n gallu clywed rhywbeth? Pum, chwech. Mae 'na rywun yn cyfri yn does? A dwi'n gwybod pwy hefyd. Dowch i chi gael gweld. Dyma giâr dy ddraig. Mae giâr yn byw yma ar y trên yn mynd yn ôl a blaen ar siwrneau bob dydd. Mae o wrth i fodd yn gweld y byd ac yn fy holi i'n racs am bob dim. Helo Giard! O Janet, ma ti wedi cyrradd o'r diwedd. Hei, ma golwg wlyb iawn arnot ti! Wel, dw i newydd ddod i fewn o'r glaw, dyna pam, ond wt ti'n sych braf i fewn fan hyn, yn dwyt? Am mod i wedi bod i mewn yn fan hyn drwy'r bore yn cyfri. Ia, y cyfrif be, Geard? Wel, cyfrif diferynion dŵr ar y ffenest, siwr iawn. O, a sawl un nes di gyfri? Wel, dw i'n meddwl bod 'na saith. Saith?
Hmm. Tybed ydi o'n iawn? Gadewch i ni weld, ia? Un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith. Saith o ddiferynion bach Un diferyn mawr. Saith o ddiferynion yn gwneud beth, Giard? Cawod! Ia. Ac os gwrandewi di'n ofalus, mi elli di glywed sŵn y glaw yn arllwys ar do'r trên 'ma. Shh!

Pam fod angen sychwyr ar ffenest y car? Wel, i sychu'r ffenest yn lan, wrth gwrs. Fyddai'r gyrrwr yn methu gweld trwy'r ffenest efo glaw ym mhob man, Elsa. Mm, 'na drên i, na fydde sychwyr gan ffenest y trên, ynde, Janet? Mm, ie, 'sen ni'n gallu gweld pob math a betha diddorol wedyn, yn bysan? Aha!
Aros funud, dwi wedi cael syniad! Be? Yr hancas hud! Ie, siŵr, yr hancas hud. Tybed be welwn ni drwy'r ffenest heddiw 'ma?
Ar y ffenest, rownd a rownd, wyt ti'n barod dal yn sownd! Dim man, o'n i'n gael paratoi i fynd allan. Lle mae dy got di? Yn y fyna.
Cer i nôl i dden. Ni allan, dyna ti. Pam ni angen cot yn y glaw? Achos lle ni'n mynd yn wlyb. Yn lle fy ni'n mynd yn wlyb i gadw ni'n sych. Reit, rhoi un braich mewn. Rhoi'r braich arall mewn. Reit, pa ran ar y gorff ti'n mynd y gôt yn gadw di'n sych? Beth mae'r côt yn cadw'n sych? Wyt. Dy rain? Braich. Dy fraich di. Ti'n rhoi hwyd ymlaen? Ie. Yeah. Be mae'r hwyd yn cadw'n sych? Ych gwallt.
Ych gwallt di, reit. Beth arall sy'n angen ar efyn yn y glaw? Y wellies, ie, mae rhaid ni dynnu sgidiau gyntaf, nos. Ti'n gallu tynnu nhw? Tynnu'r llall. A na ni. Rhoi un droed mewn. Be mae'r wellies yn cadw'n sych? Trad. Ych trad, ie. A'r zipran? A beth arall ni eisiau fynd yn y glaw? Ymbarel. Right, cer i nôl dy ymbarel. Dyna ni, dal dy ymbarel. Ni'n barod? Right, ffwrdd â ni.
Dyna ni, Kiar, digon, digon! O, un diferyn fach 'to, falle. O na, mae'r blodyn bach wedi cael hen ddigon. O, na drueni. A mae'r can dŵr 'na bron yn wag, dwi'n siŵr. O,
Ti'n iawn? Ma fe yn wag! Ia, dydi'r blodyn ddim i fod i gael gormod o ddŵr, sdi. Ia, ond ma pob blodyn isie dŵr i dyfu'n iach. Ydi, ond dim ond digon o law i dyfu, nid i rhoi path iddo fo.
O! Hei, dwi'n gwybod am rwbeth arall sy'n mwynhau'r glaw. Creadur bach sy'n byw wrth y llyn. Yym, broga?
Ia, ti'n iawn, ond nid am y brog o'n i'n meddwl chwaith. Yym.
O, cliw plîs. Mae draed o'n mynd fel hyn trwy'r dŵr. O, hwyaden! Ia, a mae gen i deulu bach ohonyn nhw fan hyn. Dyma ni, teulu cyfan, un mawr a thri bach. O, Jenny, nad oes llun bach 'da ni iddyn nhw? Wel, mae 'na, Fan hyn? Digon o ddŵr i'r hwyed bach gael nofio. O!
Beth am wneud cawod o law iddyn nhw? O, syniad da. Efo'r bwced 'ma, ia? 'Drycha, mae 'na dyllau bychain yng ngwaelod y bwced, ac os wna i llenwi hi... O! Mae 'na gawod o law yn gwlychu'r hwyed bach i gyd. Dyna ni. Llenwi'r bwced yn llawn efo dŵr, yna... Wii! Cawod ysgafn. A nawr mae'r bwced yn wag. Ti'n iawn.
Mi fedrwn ni neud llawer o sŵn gwahanol wrth chwara efo dŵr. O, sŵn glaw mân. Ia, a sŵn arllwys ysgafn. Fel hyn.
Ww, fel tap yn rhedeg. Ia, dyna chdi. Ac yna, efo bwcad a jwg yn llawn dŵr, mi fedrwn ni wneud sŵn mawr.
O, swoosh! Fel rhaeadr fawr. O Janet, edrych! Ti 'di sblasio drosta i gyd nawr. O, do wir, o ma'n ddrwg gin i giât! Mm, dw i'n eitha gwlyb ar y mola. O, mi ddylwn i fod wedi bod yn fwy gofalus. Dw i ddim moyn chware glaw rhagor. O, paid â llyncu Mil. Hei, tyd yn 'y flaen i i'r stordy, gei di sychu yn fanno. A.
A beth? Mae gen i rywbeth diddorol i ddangos i ti. Ti? O, grêt! O, dw i'n sych braf nawr, diolch. Mm, fe rai chdi wisgo ffedog y tro nesa, yn bydd? O, fel ti.
Uh, pam wyt ti'n gwisgo brat nawr, Janet? Wel, gei di weld rwan. Drycha be sgin i fan hyn.

O, siâp sgwâr yw hwnna. Yym, bocs yw e. Ffenest! Ffenest sy 'na. O, hei, mae'r paent 'na'n lif lif.
Gei di weld pam rŵan.
O! Ffenest yn y glaw. Da iawn! A mi allwch chi wneud hwn adra, gwneud siâp fel afon fechan yn llifo. Neu bri copyn prysur yn rhedeg dros y ffenest. Mae hwn yn wlyb iawn rŵan, Gerd. Well i ni adael iddo fo sychu, ia? A mi wna i dynnu fy ffedog. O, diar. Mae nghot i wedi diferu a gwneud pwll ar y llawr. A dyma bwll arall. Dyma ddau bwll. Mmm. Mae rhaid bod yna fwy o bobl wedi dod i fewn ar y trên o'r glaw. Oes wir? Mae gynnon ni gwmni! Cwmni sy'n barod i ganu. Dach chi'n rhai da am sblasio yn y dŵr, dach chi? Ydyn. Pawb i sefyll wrth i pylla dŵr ta, ia? Ti'n barod, Iard? Ydw!
Bwrw glaw, bwrw glaw, mae pob man yn ddŵr a baw.

Splash! Mae'r glaw yn wlyb i gyd. Splash! Mae'r glaw yn wlyb i gyd. O, wel dyna lwc eich bod chi wedi gwisgo'ch dillad glaw, ynte? Mi fydda chi'n wlyb at eich croen! Hei Janet! Ia, Gerd?
Wyt ti'n gwybod beth dwi'n gallu ei weld trwy'r ffenest? Na, be?
Llygedyn o haul! Mae'r haul yn tywynnu. O!
A mae bobman yn sychu. Mae'r glaw wedi peido. O! A mae'r haul yn disgleirio. Well i ni fynd ta. Welwn ni chi ar y siwrna nesa. Cofiwch neidio ar y trên.